Abashuma bakamubingisa bakari aha narurira so nkiza mbanze ah, nyakiire omugurusi wangye Peter Rwakifa ogu n'omugurusi wangye ahabw'okuba kizaara kizaara maama akasigaho amukwase eka kyarikundabire so yakuza arya abaana nibisiima omurimo ogu yakozire so mutebeekanisa aha puroguraamu nyowe naningyera Amateeka aga tigakuza kukorwa, hariho ekigyendererwa ekyaretsire Konsitushoni yakorwa nk'okwezi. Ahabw'okuba waareeba puraambo ya Konsitushoni, bakashanga ba purezidenti ab'enyima bakaba baine obushoboozi burengyere. Noijuka eiteeka erya Detention Without Trial? Omuntu abanza, eryo bakarikora batagetingire aba DP owa DP ku baabaire bakukwata bakutsiba mpaka hahweire ebiro kikumi abiri obwo nakwija omu kooti detention without trial ago n'ameezi ana wakire tokagiire mu kooti bakusibire aha hizaamiini yatandika n'okuguma naaza aha rediyo akiteekateeka ashohoza dikura ya 1975 ati okwiha eri izooba eri amataka goona gaaza omu mikono ya gavumenti abaine ebyapa nibigaruza aha gomborora timwakiine Kati kuba nembakoya constitution egi batekamu article eya kyenda na mwenda bagira ngu president weihanga araabe aine obushoboorozi kwonka arabukozesa omu biragiro ebyeihanga hati president takwikirizibwa kukora biragiro atabandize tasemeriire kuba nakora ekintu kyona. ekitarimu biragiro. Ahabwaki ningira ngu kitarimu biragiro? Egi point ei areetsire eri under constitution. Eky'okubanza kya byona, waashoma Article ya abiri na munaana negira ngu omuntu taine mushango mpaka kooti eijwire ngu omuntu ogwo aine omushango. Hati weemerera okagira ngu nyawe bansibe, ngu ahabw'okuba mbateekateeka addiction nibaasa kuruga aha reediyo? mbe ninshuuma nahika aha Uganda Martyrs nsange omushumo yaza kwiba aha mukazi esimu Poliisi engimbe entware hari ebaze kugira bata ngu amu President aze ngu bakusibe mpaka kooti enangira hati nyowe nobu bansibira busa am a suspect so nyowe ningira ngu ekyo kigwire ekyakabiri Constitution ya Uganda Article ya abiri n'eshatu akawayiro aka kana kari kirya nkagira ngu omuntu weena bamukwata ba- ba- batarenzya esaaha ana na munaana atakatwirwe mu kooti ngu kaareitsya esaaha ana na munaana bamurekure.
Waashoma waashoma Criminal Procedure Code Act neeheereza omuringo omuntu nk'ogu barikubaasa kumurekura. Suru kumuheeza police bond. Hati president ekyagamba eki byecwe kite- kitakuteeba na constitution. Ekindi president Museveni taine powers z'okoma- z'okukomandinga police. Shoma article eyakyenda na munaana. Well, tindi munyamateeka kwonka a directive ya president ekabaasa Ah, ah.
purezidenti ndiyo ninkusomera ninza kubikushoborera ebi byona mbuya buki atike yakyenda na munana atike yakyenda na munana eri kiriya nejya ngu purezidenti naza kuba ari head of state ari head of government and a commander of updf batu not police kwonka hati abo abarikujagaraza kwenda president bamwe bamuha amapapa garengyere nibagira ngu is a command of armed forces mm. which is wrong president is manya hurira amate ndiyo ninko ebindimu n'amateeka tukorori omu rugambi mbakugira constitution
constitution ngu president ni head of state head of government

Nojwanzya nekiragiro ndiyo ninkuha komanda wa police nowa wakireba then bakugira omu kawayiro akakana yo eh, bibiri ikumi n'ishatu akawayiro akakashatu nikahereza igp kuba komanda wa police akawayiro akakana kagira ngu igp kariba nakora emirimo aragyendera aha constitution kagaruka kagira ngu president kariba nayenda any regulation Araagira abize omu IGP. Purezidenti taine rusa rw'okwija aha rediyo akaragira omupooriisi ati, Gyenda okore ekyo kigwire eki niija kusembayo nakyo.